Wat mer an sech wëlles hunn ze maachen, dat ass e Luxemburger. Ech hunn déi lescht Zäit e bëssen Reklammen op der Tëlee gesinn vu sou Fast-Food-Chaînen, wou d'Clienten an sech konnten Tipps eraginn, wat een als Hamburger nach ka maachen. Hamburger op Lëtzebuerg passt vläicht net esou, awer De Judd geschnidden a Scheiwen, dann d'Sau Bounen als Zooss püréiert, wat ass och typesch fir de Lëtzebuerger, grompere Kichelchen, dann maache mer deen och nach dran an dat Ganzt dat fëlle mer hei eran. Kann een natierlech och Bréitchen huelen. Déi eenzel Saachen déi mer brauchen, déi hu mer scho preparéiert, e bësse fir bei de Judd an d'Waasser, Muerten, Ënn, Zelleri, dann och Peffer maache mer derbäi an Lorberblat. De Peffer. Deen zerdrécke mer e bëssen, fir dass en och d'Aroma ofgëtt. Voilà. Salz maache mer mol keen derbäi, well de Judd jo och vu sech aus gesalz ass, agepökelt, an do brauch een dat net, soss ass et herno vläicht ze vill gesalzt. Hei am Dëppen hu mer de Judd, deen hate mer mat kalem Waasser opgestallt, hunn en elo un d'Kache bruecht. Normalerweis muss een en e bëssen ofschäumen, ier een dann d'Geméis an d'Kraider derbäi mécht, mee bei deem heien ass dat net de Fall. Also kënne mer och direkt d'Geméis an d'Kraider derbäi maachen, fir en dann annerhallef bis zwou Stonne kachen ze loossen. Normalerweis kann een d'Lorbeerblat och an dënn picke mat engem Neelcheskapp, mee Neelcheskäpp sinn leider ausgaangen, soudass mer einfach mol keen Neelcheskapp dran maan. Geheien mer et einfach esou dran. Schued dass der bei der Kamera net richt, well et richt ee schon de Judd hei am Waasser dee kacht. Lo setze mer dat awer e bësselchen erof an da loosse mer dat annerhallef Stonn e bësse kachen. An der Zäit wou d'Fleesch kacht kënne mer schon eis Basiszooss maachen, dat heescht en Roux, eng Mehlschwitze, an do gëtt et eng hell an eng donkel. Mir maachen lo mol fir unzefänken eng hell a mir. Donkelen se no. Wéi een dat ka maachen, dat verroden ech äech dann och. Ech hunn 50 Gramm Botter geholl. Fir e gudden Liter kann een an sech 50 Gramm Botter gebrauchen. D'Zooss bei den Bounen fir bei de Judd, déi soll net ze leefeg sinn. De Botter maache mer mol e bësse waarm. De Botter ass souwäit schéin um Schmëlzen. Dat heescht, elo kënne mer och 50 Gramm Botter, 50 Gramm Miel derbäi maachen. An da séier dat Ganzt e bësse verréieren, dass de Botter d'Miel opsuckelt. Mir loossen dat nach e bësselchen op der e bësselchen op der Plaque goen an dann huele mer et vun der Plaque erof, dass et net ze donkel gëtt, de Botter. Well wann de Botter verbrennt an d'Miel, da muss d'Zooss méi laang goen, fir dee verbrannene Goût erëm erauszekréien an dat wëlle mer net. Fir eis Zooss bei d'Saubounen huele mer Fleeschbouillon. Mir huelen Mëllech derbäi an herno och nach vun der Britt vum Judd. An dat schëdde mer lo mol einfach e bëssen drop op eise Roux. Zousätzlech zu deem wat mer lo schonn dra gemat hunn, huele mer nach e bëssen de Jus hei vum Kachen, einfach fir och de. De Bounen e bëssen den Goût vum vum Fleesch ze ginn. Eppes wat natierlech net dierf feelen beim Judd mat grade Bounen, dat ass och d'Bounekraitchen, also e Kraut. Wann der et frësch am Gaart dobaussen hutt, ëmsou besser, da kënnt der d'Bounekraitchen och draleeën an et herno eraushuelen. Et kann een natierlech och d'Bounekraitchen esou dra maachen, gedréchent. Et gëtt einfach der Zooss e bësse méi den Goût no Bounen. wat een och an där Zooss dann och gäre siche geet. A lo kënnt e klengen Trick, an zwar schafft mer do mat Patrell. Et kann een en donkele Roux maachen oder en hellen Roux. Beim donkele Roux léisst een Botter an Miel an der Pan méi laang goen, dass dat liicht verbrennt, fir deen donkele Goût ze kréien. Mee da muss d'Zooss och relativ laang kachen, fir dee verbrannten Goût erëm eraus ze kréien. A wann een eng hell Mehlschwitze mécht, da kann een e puer Drëpse Patrell dra maachen. Patrell ass en natierlecht. Mëttel fir ze fierwen, wat am Frankräich vill geholl gëtt bei de Pot-au-feuxen, an dat ass op Basis vun Ënnen, Schuelen an Zocker, déi einfach karamelliséiere gelooss ginn an dann mat Waasser akache gelooss ginn. An dat huele mer einfach fir elo ze fierwen. Da kucke mer mol eng Kéier wéi et mat der Zooss elo ass. Jo, dat fänkt schon un net schlecht ze ginn. An elo kommen eis Saubounen an d'Zooss. Dat hei si lo keng frësch Saubounen, mee si ware gefruer. Déi gesinn aus wéi frësch. Et kritt een d'Sauboune jo och am Glas. Wann een déi am Glas hëlt, kann een natierlech och huelen, do ass d'Haut ronderëm an do kann een esouguer nach e bësse Jus aus dem Glas an d'Zooss maachen. Hei déi gefruere Saubounen, do gesäit ee schéin d'Haut ronderëm ass erof. A mir hunn déi zwou Halschte vun de Saubounen an déi maache mer elo einfach an eis Zooss an da loosse mer déi och nach e bësselche goen. Natierlech net vergiessen des ëfteren eng Kéier an der Zooss och ze réieren, net dass déi ubrennt, dat wär natierlech schued. An uuhh den Aroma vun de Boune kënnt ëmmer méi duerch. Eisen Judd deen ass fäerdeg gekacht an deen hoe mer elo eriwwer an da gëtt e geschnidden. D'Messere solle schneiden, Dat ass nëmme mat engem stompe Messer wou een sech ka schneiden. Mat engem schaarfen Messer schneit een sech meeschtens ni, also dofir am beschten och mol eng Kéier d'Messeren doheem schäerfen loossen. Vue que dass mer eng Zooss brauchen fir op eisen Luxemburger, püréieren mer dann lo eis sau Bounen mat der Zooss. Lues a lues ginn mer Richtung Schluss vun eisem. Zum Burger, Mir huelen eist Brout, wat mer organiséiert hunn, kritt een ze kafen an de Supermarchéen. Dat gëtt elo eng Kéier getoast an da ginn se op enger Säit opgeschnidden an doduerch hu mer esou eng Täsch, wou mer herno kënne fëllen. Wa mer e Luxemburger wëlle maachen, natierlech jut mer et grad. Boune gehéieren dran, awer och Grompere Kichelcher, dat ass eng Heedenaarbecht fir déi ze maachen. A fir net dat och nach elo ganz ze weisen, hunn ech der direkt Fäerdeger kaf, gefrueren, an déi teste mer elo mol an d'Fritteuse. Frësch aus dem Toaster, dann en hallwe Grompere Kichelchen dran, e Stéck Judd an e Läffel Zooss, dee maache mer och nach drop. An dann ass an sech eisen Luxemburger prett fir z'iessen. Elo brauche mer fir d'éischt emol vläicht en Testkandidat. Oh! Wat ass dat do? E Luxemburger. E Luxemburger, mhm. Dat richt no Judd mat gaarde Bounen. Da losse mer dat emol schmaachen. Mmm, net schlecht. Mmm, Grompere Kichelchen dran, e Stéck Judd, gaarde Boune püréiert huelen ech un. Léisst sech gutt iessen a bestëmmt och gutt verkafen. E Luxemburger gesäit zwar witzeg aus, sou e bësse wéi Panini, Brout gefëllt mat iergend eppes. Mmm. Kann net genee soen wat dran ass, mee et schmaacht immens gutt. Ech mengen et ass eppes fir de MacJemp deemnächst an der Stad.